agos i Europa League spot um, blwyddyn dwytha, felly oedden ni'n gwybod oedd yn tough game. Ond um, oedd gan ni game plan eto, um, oedden ni'n gwybod oedd gan nhw'n players da di ddod yn ôl, which nath ddim chwarae yn y game dechrau season. Um, felly, ie, yeah, tough game, ond to, diwedd y dydd mae pobl yn disgwyl ar y sgorlain, Cynarfon di gyro 2-0 adra, to clean sheet arall, 3 pwynt, felly um, overall, da ni'n ni reit hapus. Oedd hwnna back to back win gynta ni o'r tymor. Hefyd dybl gynta ni. So hefyd clean sheet. Ie. Yeah. Efo ti chwarae defence i ni. Um, oedd hi'n good news all around mewn ffordd ynddo. Oedd, mae'n meddwl lot iddyn ni eitha back, dim back four, back five, achos um, so rambol gol a dyn y pedwar yn cefn. Um, as long as ydyn ni cadw'r gols allan, da ni'n gwybod gan ni y quality yn, uh, yn y gweddill y tîm, wedyn y chwech sydd o flaen ni ac un ar y bench hefyd, so gan ni ddigon o quality i i curo gêms iddyn ni a t'od dwi'n rhaid fi singlo un allan t'o no no Edwards heddiw o'dd o'n fo t'od dwi'n me'wl o'dd o'n outstanding eto mae'n jyst yym fo a Ryan Wills yn canol t'o chwara dda efo'i gilydd yym ma' Noah mae'n jyst yn glaidio dros y cae yn bob man a jyst y ffordd nath o pigo bêl i fyny chwara one two so efo Kai Jones dwi'n me'wl a jyst Oedd o'n edrych o'n geitio fo efo ei troed de, a mae 'di jyst 'di dragio hi ar draws hi chwith. Tibod, jyst y y composure ac y patience ac y skill o' ganddo fo fan'na, dwi'n meddwl oedd hi'n oedd hi'n ffantastig o gôl ac oedd o'n, dwi'n meddwl oedd o'n haeddu hwnna efo y perfformiadau mae 'di bod yn neud tymor yma iddon ni. Oedd hi'n finish da gynno fo. Yym, gan Sedwys wedyn, fe'r gol dwi deud hyn yy bob tro ma'n sgorio 'lly, ma'n sgorio dipyn i ni ond yndi, yym, set piece arall.

Wel yndi mae 'na cwsmers sy'n chwarae efo dau troed dde neu dau troed chwith. T'wod mae un ella'n tueddu i trio mynd ar ei troed chwith bob tro yn lle hwcio efo dde fo os mae yn troed chwith felly yndi mae'n bwysig gael y balans 'na, 'dan ni reit lwcus t'wod ma'r ddau yn six foot i fyny fan'na rwla ac yym t'wod ma' nhw'n gallu hedio bêl, ma' nhw'n gallu taclo petha fela ti isio centre half sy'n neud so mae'n reit hawdd rili i fi a Joe Williams yr unig peth 'dan ni'n gorfod neud pan ma'n mynd i fyny ydi t'wod cyfro y draws jyst rhag ofn iddyn nhw colli headar os ma' 'na which t'wod 'dyn nhw'm yn neud yn amal felly yym Na, o Gaz Edwards oedd yn haeddu, haeddu man lach oedd um, curo bob dim, uh, a wedyn, do, dim just yr, dwi'n meddwl heda'r gyntaf i fewn, mae wedi dilyn i fewn, do. do. Dwi'n dwi nes i'n gweld o'n iawn, cos obviously o'n i ar ochr, o'n i allan ar y touchline yn croesi i fewn. O'n i'n meddwl bod ref yn mynd i chwythu am foul fod yn onest, ond t'od mae 'di anticipeitio bod y keeper yn mynd i gwllhwno o which oedd hynna'n wbath oedden ni wedi edrych ar gêm wsos dwytha, nath y keeper gwllhwnu un o corner yn erbyn Aberystwyth, felly t'od dyna oedden ni fod i neud yym jyst gael bob dim o gwmpas y goalkeeper achos oedden ni'n gwybod oedd 'na bach o gwendidau yna wedyn Gaz Edwards 'di cyrraedd rhedeg gynta gynta a os fysa fo heb 'di anticipeitio

Um, gwybod, ydyn ni jyst yn um, top all the game allan wedyn, yr ail hanner. Um, nes i sôn gyda, um, ddim back four, ydych chi, back five, um, cynnwys rampo da, gath o'r gem a hyn o dda. O, oh, o'n standing yna, oedd. Um, mae pawb yn abo rampo, mae'n reit um, proffesiynol yn bob dim yn gwneud, um, achos mae wedi bod yn y clybiau yma fatha Abertawe a falle. Felly mae'r experience yna gan efo, ta oedd ddim yn dal yn Goalkeeper ifanc, mae o'n dylan ffantastig o ganddo fo'r cymeriad ac um, to mae'n just yn y crosses sy'n dod fewn mae'n dal bob dim, to dyn ni'n gwchwm dim beth, so bob tro mae'n mynd i fyny, i fod da ni dal yn gorau neud yn siŵr da ni o gwmpas just rhag ofyn, da ni'n just yn gwybod, mae pel yn awyr, mae, mae o gwmpas six yard box, mae'r anbon wedi catch you, which mae'n tynnu lot o um, relief a pwysa ar wrth ysgwydda ni fatha back four um, a just uh, y crosses oedd wedi cael ei drilio um, ar llaw heddiw oedd yn just weld yn to, bob dim just yn dal gan o'r og oedd yn dymol yn outstanding heddiw cicio oedd yn super to, oedd yn gael ni ar y counter attacks um, na to, all in round oedd yna lot o performada da heddiw um, dipyn bach o siomedig illa ail hanner um, gadael nhw wneud um, pressure arno ni. Uh, oedden ni'n gwybod nhw wedi cael rhyw fath o allan bolwg hyn ar taim to tŵn i lawr oedd i gartra, felly oedden nhw'n mynd i wneud pwysau arno ni, ond oedden ni allan dweud bach yn laxi daisy allan y first 10-15, second half, gadw nhw dod fewn y gem, gadw nhw dipyn o cyfleon, rili, really, felly rhaid ni adresio hynna'n training, os yma fan, ac yn neud yn siŵr pan oedden ni'n mynd lawr i'r Llanelli gem nesaf. Uh, maen nhw, obviously, ond ia, wedi curo gem heddiw, fydden nhw'n edrych i fatha beth da ni wedi gwneud heddiw, curo dau gem um, ar y bawns, a wedyn, da ni'n gwybod, bydd hi'n ffeit yma, dau tîm wedi dod fyny o gyngrair uh, is pwynt dwytha, um, a maen nhw efo pwynt i profi ar, ar ôl colli 3-0 yma'n erbyn ni.
Gynnes, eitha.
Diolch yn fawr chdi am dy amser.
Iawn, Paul. Diolch.